Inselmu l-kom għal shooter u jekk għandkom xi ħaġa lina ibatu jina hawnhekk. Eh, sakemm ma tkunx teacher, fi klassi baċċej. Għaliex? U għax teacher issa ma jistax irid il-permess. Aħna ngħidlek x'tagħmel għax aħna għandna teacher parti mit-tim u għax ma tkellmu xinti. Kelmu ħadd tkun taf. Ser?
Ser? Aw, Kirkoppi! Ija jien ser jien. Kirkop, Kirkop, injorant, injorant, wara fej wasal fħajtek int, eh, so għanajt jien li kultan kun injorant tasal fħajtek xitrit. Biex nistaqsuk dwar iċ-ċirkulari li rċevejtu, sir. Oh, ħallejni għal. Som waħda. Jien għad nidal fuq television. Oh, jaħasra kirkob tivvin tagħhom li ma tafx irid nibati email lissa jien biex niġi approvat qabel nitkellem u nidher fuq television. Eħe, u kif ħadd time ma iċ-ċirkulari se? Maħruq, mawx, mela ma nidirx. X'affarijiet daw, daw jafu ma min qed jiddiljaw. Jiena, jiena teacher ta' fama. Dejk mus semmur fuq il-television u noqgħod nitkellem ħażin ma nafx bet jaħsbu daw.
Għadek kif ġbitta tafu?
Ħarbet li? Owej, wadaw tal-UP, għalonna, għalonna isma, ninjoraw għad direttiva anzi ħanorek se nagħmel fuq il-television jien, ħalli jkunu jafu minn ustur anċelleri, ara, ara ġej, issa rejni di fuq il-television. Għali, għaqta, għaqta, għaqta, għax għedwa kif eh. l-edukaturi ħadu għada xej kbira, eh? Ejwa, eh, sa' kem moħħok ma jkunx ta' pizella. Naf biex ġej.

Kemm hu bravu, proset Joe Finn, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla b'kanzunetta oħra tal-ġimgħa d-dieħla tajba l-ġara frimi. Jekk ikolkom, jekk issibu xi ħaġa interessanti li nistgħu ntrasformawha f'diska, ibgħatu ilna fuq il-WhatsApp. Mela, il-membri parlamentari, isma' nara, Qed jibżgħu. Jibżgħu. Qed jibżgħu għax wara li saret dik il-protesta qed jibżgħu li jiġu xi ħadd u jitfalhom igaralhom xi ħaġa minn hemm fuq għal Għalhekk. Fil-Parlament. Iva, iva, iva, mela fil-Parlament. Għalhekk għandhom bżonn il-protezzjoni u aħna fuq aħbarijiet bħal daw nibatu ir-reporter tagħna lil għandna Bananna.
Il-lejli tajjeb ninsab live minn ġewwa l-Belt Valletta u dim il-Parlament Malti fejn it-tnej li għadda waqt il-budget seħ attak fuq il-Parlament Malti. Għal grazzja talla u dwejja ta' ftit minna wkoll ma weġġaħat. Minn dakinhar Anġlu, Sur Speaker, żied il-miżuri u għamilhom aktar ħorox. Imma għat-tim tagħna ma kinux biżejjed. Bekk aħna llum qegħdin hawnhekk biex inqassmu il-protizzjoni għall-ministri tagħna. Taħseb li għandu jkollok berizza bħal din ħabba l-protizzjoni intu diħel il-parlament? Qudiem il-parlament le le. Ġewwa ġewwa.
Le le. Aħna nibżgħu għalikom u n-nies hemm barra jibżgħu ħafna likom allura nixtiquk li kieku toħodha miegħek le? M'għandix bżonn, ma naħseb ħaddieħor irid joqgħod attent li jaqla' xi ħaġa fuq rasu. Min gara l-affarijiet? Mela, insomma, dik hija parti mid-demokrazija tagħna u xekk. Eżatt, iġbir ma tħoss li għandek tilbeża biex tkun sejf aħna qed ngħidulek hekk għax inħobbuk ta' Min gara l-affarijiet? U li toqgħodx tinkwieta ħabba fina. Għax aħna ovvjament ninkwitaw għalikom. Le, u tixraq ilkom ukoll kieku. Kom ħelwin, toqgħodux tinkwieta għalina da. Il-karti huma forma ta' protesta, tajjeb, u jekk il-politiċi jibżaw għaliex ikun hemm protesta jfisser il-politiċi huma verament maqtugħin mill-libertà tal-espressjoni. Bla dubju inti s-sigurtà dejjem importanti.
Min gara l-affarijiet? U dak kien kollox għal-lejla jiena Anna Bananna ngħaddi l-linja lura għalikom fl-istudio sa' Shooter.
Studios ewlenin, wieħed għandna għan, hi, wieħed għandna studio. Narawkom għada u nagħlqu bid-diska.